kaa chimmi Baibal cacang cu phungthlubia dal kul le dal thum cang kul le cang hnih le cang kul le cang nga kha si lai nangmah an hringtu na pa kha a bia va ngai na nu kha a ter tikah va sersat hlah na nu le na pa cu lawmhter hna nangmah an hringtu cu lawm tein um seh nangmah an hringtu cu lawm tein um seh cathiang kan relmi bawipa ni thluchuahnak kan pek piak ko seh Nihin ni hi pale nih a si bantukin khuazaram kip ummi pale vialte hna upatnak kan pek hna. Pale tampi hna nih cun kei cu fim ka cawng lo, kei cu ka thiam lo, thiamnak sang ka nei lo tiah nan i ti men lai. Sihmanhsehlaw cu pale vialte hna fale caah cun a fim bikmi, a thiam bikmi, a ṭhawng bikmi nan si. Nanmah hlei in bochanmi pa vawlei ah kan nei lo timi te kha hmaisip ka vun chim ta ka duh. Nihin ni caan ah hin Pathian thluachuah pakhat nan si. Pathian thluachuah lakah a sang bik pakhat nan si caah hin Bawipa cungah kan i lawm bantuk in pa le vialte in nan cung zongah kan i lawm tuk hringhran. I cun vawlei ah kan nun rih caah vawlei ah kan tlon len rih caah hin hi bantuk pa le upat peknak ni thangṭhat ni caan kan hmang ko nain a ruang tampi ruangah hmunkhat khuasa kho lo siloah chungkhar rawlrem lo ruangah maw hmunkhat khuasak kho lo siseh dam lo ruang hmunkhat khuasak kho lo siseh pale hna nih liam dak mi hna kan um men lai hi chung te zongah hin nihin ni caan bantuk kan hmannak hi kan nih kan caah ngaichiatnak lungkuainak siloin hin pale nih a kan dawtnak kan hngalh ṭhan ni pale nih a kan dawtnak kan sunlawiter ṭhan ni caah hin hman khawh i zuam ve u silaw timi te kha thazaang pek ka vun in duh hna vawleicung mi vialte i kan pa i pa bik cu pa pathian lawng a si caah hin nihin cana nang le kei i kan pa bik cu vawlei ah pa kha si loin van ah kan pa te kha pa si timi te kha hngal cam cin hram u sih Voikhat cu Sonora Dot timi minu a za ngaingaimi hi a rak pakhat a rak um i cu nu nih cun unau paruk a rak ngeih hna. Hringtu a nu nih a thihtak hna, a liamtak hna i a pa nih a hmeipi hna. A pa cu William Jackson Smith ti a si i civil war ah hin pensen a lami pakhat a si. A nupi nih a thihtak hnu ah hin nupi dang ṭhi lo tein pa le paruk cu a hmeipi hna i a cawmkenh hna i a zohkhenh hna. Hi lio caan ah hin pahmei dirhmun timi hi a rak harmi, a rak fawi bak lomi dirhmun a rak si. Cheukhat nu le te nih a liam takmi hna cu nupi dang an ṭhi ṭhan. Asiloah an fale kha midang nih an zohkhenh piak hna. Midang sin an va chiah hna i an cawmkenter hna. Ticun khua an rak sak lio caan si. Cutluk in a har lio caan te ah hin atu Sonora dot pa nih cun a fa pruk hna cu a hmei pi hna i a zohkhen hna i a cawmken hna ti cu pa nih cun a fale te sinah cun dawtnak a langhter ning a zohkhenh ning kha a fanu Sonora Dot nih a hmuh tik ah khan aw tiah a pa upat peknak kha tua a rak du zia hringtu nu le pei upat an pek ko hi nu le hna upat an pek ve ko caah hin pale zong hi upat an tlak ve ko a kan dawt ning a kan zohkhen ning hna hi hngalhpi awk a ṭha ve ko mi a si timi kha ruahnak a nei cuti cun pale dawtnak cu hngalhpi awk a tlak ko conglawmh awk a tlak ko upat awk a tlak ko a ti caah khan US ram chungah khan US khuapi chungah khan cathan in a rak thla cun le a kalnak hmunhma kip ah khan a chim khawh chungin khan aa zuam i tampi a chim i cuti cun pa le hna zohkhennak hi theihhngalpi khawhnak caah tiah a hmasa bik ah hin Father's Day tiah Washington ah khan a rak tuah cu a rak tuah hnu ah cun Father's Day timi cu khua khat hnu khua khat

pa le upatnak pa le ṭihzahnak caan kan hman khawhmi hi a si i nihin ni ah hin sonora dot zong cu pa le ni a thawktu tiah upatnak min an puttermi a si i kan vun zoh tikah hin zeitindah rak thawhke ning si kan ti si ahcun pa le dawtnak chungin a chuakmi pa le zohkhennak chungin a chuakmi in pa le hi upatnak si pektlak an si ko an dawtnak hi hngalhpi awk tlak an si ko ti a chuahmi si tikah hin pa le vialte hna nih hin fale cungah hin hmunhma pakhat khat ah an ṭhancho khawhnak dingah hin cun hmunhma a lami nan si ti kha a fiang tuk kan i theih lo kar zongah hin kan faalete sinah an nunnak ding cah hin hmunhma tampi kan rak lak timi kha a vun lang tukmi le kan vun hmuh khawhmi a si Culawng si hlah sernak hrimhrim ah hin pa le hna hi ngadah kan in tihzah lai zei ruangah dah kan in upat lai ti hi cu fial hau lo tein kan Bible chungah kan cathiang chungah a kan chimhmi a si Bible ca tampi kan vun hmuhmi lak chungah kan theih zungzal mi kan fale te sinong kan cawnpiak lengmang mi cu zeidah si ti si ahcun el awk ṭhalo na kan chimmi cu Efesa dal ruk cang khatnak ah ngakchia hna nan nu le nan pa bia ngai hna u Cucu Khrihfa rian a si i a hmaanmi thil zong a si caah nan tuah awk a si ti. Hika an kan hmuh khawhmi cu nu le pa nawl ngaih timi cu Khrihfa rian a si i thil ṭha zong a si caah kan duat ding hrimhrim a si timi kha kan hmuh. Nu le pa upat hna ti hi nawlbia hmasabik a si ti si. Nu le pa upat cu nawlbia hma si bik. Pathian nih Moses sin ah nawlbia pahra a pek tikah nawlbia pakhat in pali tiang cu Pathian le minung kan i pehtlaihnak kong a si. Cu in a tanglei kha minung le minung kan i pehtlaihnak kong a pe. Chim ahcun pahnih in vun ṭhen ko usih pathian le minung kan i pehtlaihnak phunkhat minung le minung kan i pehtlaihnak phunkhat tiah a kan pekmi a si cuah a hram thok bik a vun ṭialmi cu nu le pa upat hi nawlbia hmasabik a si timi khan na nu le na pa upat hna timi khan nawlbia hmasabik a vun i telmi kha a si kan bible ca chungah fiang te kan vun hmuh khawhmi a si cucu kan tuah hrimhrim dingmi thil ṭha a sinak cu cutin nu le pa kan upat hna a si ahcun ram chungah saupi na nung lai te ti chapchi mi asi te nu le pa kan upat na cun ngakchia hna ka fa le hna i hope you are listening to my preaching right today is father's day so i want to preach more on how we can respect or how we can show love i cucu pathian bia nih el ok thelo in khan kan pa le te upat ding tihzah ding kha cu fiang te kan vun hmuh khawh mi a si nihin ahhin kan pa le te upatnak hi tampi nan chim khawh lai na mui thlam ah khan na pa kha vun chuan ter law ka pa nih zeiten nan ti thil aka chawk piak caah ka pa cu ka dawt nan ti rul aka chuan piak caah ka pa cu ka dawt nan ti thil tampi list tampi nan tuah khawh lai pa le dawtnak hi chim lengmang ah cu a dong kho lo mi dawtnak kha a si Cuchung te ah cun dihin ni can ah hin kan nih fa le hna nih le nu le hna nih a hlei khun in vun thei hngal u si law vun cham vun hngal cham cun si ti ka duh mi phun thum te kha toifiannak te ka vun langhter lai a phun khatnak ah cun pa le hna cu hringtu hna cu thlen awk a ṭha lo mi an si thil zei bantuk hmanh he hin thlen awk a ṭha lo mi an si Pa le cu minung a kan sitertu an si. Nu le pa kan sinak hram, fanu kan sinak hram, fapa kan sinak hram, a kan petu, a kan tertu an si. An thi le an sa in a zutmi a luangmi in minung kan i sersiam i cu minung kan i sersiamnak cu kan pa le sinin Pathian nih sining a pek cangmi hna in minung akan sitertu cu pa le an si cucaah hin nihin ni caan hin chu khawh asilo mi pa chu khawh asilo mi sining akan ngeihtertu an si caah hin upat awk an tlak i an tlak i ṭihzah awk an tlak mi kha asi nihin ni ah hin pa loin a sem kho mi hohmanh kan um lo nu kan si ah pa kan si ah pa loin vawlei cungah a sem kho mi kan um lo i pa hi Pathian nih pakhat te lawng a kan pek mi asi pahnih a kan pe lo pathum a kan pe lo pathian nih pa cu pakhat te lo a kan pekmi sa hin kan pa le te hi upat an tlak ṭiza an tlak mi kha a si an rum le an sifa an hru le an fim ah hin pa le dawtnak hi zei he man in ta chun khawh lo mi kha a si cucu fa le hna nih vun hal cham chin u sila vun thei peng u si timi te kha vun chim ka duh cu bantuk kan ngeihchun pa cu do lo in kan um kho hna hnga maw cu bantuk kan pa le cu upat lo in kan um kho hna hnga maw vawlei cung ah hin naa tinhmi tampi um lai na duhmi thil tampi um lai cucun naa tinhmi le na duhmi vialte hna cu naa thlen khawhmi hna an si sihmanhsehlaw cun na pa kha cu zeitik hmanh dah thlen khawhmi a si lo ca hin kan nih ca hin a sunglawi tukmi a sunglawi khunmi Pathian thluachuah kha an si nang male keimani kan upatnak ruang tampi laka kan upatnak number pakhatnak cu kan pa le thil zeidang he hman kan i thlen khawh lo timi kha a si vawlei a si caah hin chungkhar tlamtlin lo ruangah duh a tling kho lomi chungkhar tampi kan um men lai Nun a tem chinlung a ba hika ahhin ka vun in theih thiampi ngai hna. Pa le ni caan ah lungkuai ngeichiat in um ko an u silo cu nihin ni caan ah hin bawi pabo chan bu te in ngai thiam nun i thim kho u si timi kha vun nawl vun sawm ka vun in duh hna Khrih nih a kan pekmi ṭhawnnak thawngin hi vawlei nih a chuahpi mi i ṭhennak hi vawlei nih a chuahpi mi harnak hna cu kan tei khawh ko timi he nun pehzul khawh i zuam hna u sih law nihin ni can ah hin pa le hna kan upat khawh lomi an um sual le pa le hna kan dawt khawh lomi an um sual le pa le hna kan i zohthlah khawh lomi an um sual zongah hin Khrih nih a kan pekmi ṭhawnnak thawng in nun kan pe zul khawh ko vawlei ah hin ruahchannak ṭha bik kan nei ko timi te zong kha chimta ka duhmi a si a pahnihnak a hringtu pa le nih kan upat khawhnak cu huphengtu an si kan minung hi kan nu pa chungin kan vun chuah ri in hin a him lomi vawlei ah kan rak lut. Kan nupa chung kan chuak i a him lomi vawlei ah kan rak lut. Ceunak le muinak, thli le ruah, ti, a kik le a lum, cu he cun kan vun cu. I vawlei kan vun luh ah khan cun, cu he cun kan nun a herhmi si cang, kan nunnak ca a herhmi kha rak si. I cutluk in kan nunnak ca a herhmi kha kan caah ral a rak si kho cu vialte kan ral humhim khawnak ding caah hupen khawnak ding caah cun pa le hna nih hin zang hlei choi in a him lomi vawlei cungah hin huphengtu an si an fimnak dihlak an thiamnak dihlak an rumnak dihlak an hngalnak dihlak in pa le te nih fanu fapa kan i khawng deng sual hnga maw fanu fapa lam kan pial sual hnga maw fanu fapa hi khuika dah a um ṭhut dir lai a ṭha bik lai ni nih a hlin tuk hnga maw ruan nih a sur tuk hnga maw ka fanu ka fapa hi zeitindah nuam te le thadam tein a um ṭhut dir khawh lai tin hin a sining dihlak in hin a kan hu phengtu an si kan pa le hna nih hin nangmah na thlan dor khat a chuahmi nak le nangmah na mitthli dor khat a tlakmi nak in an nih nih an pum dihlak in an cin i an nih nih an mitthli luang ti luan mata ava luan man kha an duh deuh dingmi an si cu tluk in cun nu le fa le hna ca hin a tuarmi a temmi an si voi tampi cu hika vawlei kan um tikah hin kan pa le nak in khan vawlei bawi sang deuh kha kan i bochan kan i bochan sual tawn hna vawlei bawi sang hna cu anmah ca miaknak um lo i anmah ca ṭhatnak um lo ahcun kaltak an hmang ko zamtak an hmang ko sihmanhsehlaw cun nang male keimah kan pa cu cu vialte nak in cun zumh awk an tlak deuh i annin a kan huhphennak cu a him deuh i a fek deuhmi kha a si zungzal vawlei bawi kan i bochan chung popo ahcun chikkhat ca kan hna ngam lai nain fale hna vun ruat hmanh ulaw na pa cu derthawm ko hman se law nangma caah cun a ṭhawng bikmi a si kha na vun hngalh khawhmi si kan fale video nan vun chim nak zong khan nan vun chim nang maw cu pa pakhat ka neihmi te na si caah kan dawt tuk nan ti nang maw cu a ṭhawng tukmi na si caah kan dawt tuk nan ti khi vialte khi nifatin kan nunnak caah hin kan vun hmuh khawh ṭhan ding kan vun theih khawh ṭhan ding te kha nang maw le keimah i kan rian cu a si ko fale huhphennak ding caah hin ningzah mualpho an ṭih lo nihin ni zan ram ṭha kan um tikah hin khuasak tlamtling dih tiah kan i ruah men lai kan dilak ca a tling lo kho men Fanu fapa ca hin dakaw. Pamphiar zong an ṭih lo cu. Ningzak mualpho zong an ṭih lo cu. Fale huhphennak ding caah cun mi nih va nehsaw, mi nih va thlanglamh hman kha aa thim deuh mi pa an si caah hin fale nih kan thinlung chungah cam peng seh ti ka duhmi cu ka pa hi zei bantuk minung selaw a tung a niam ah a pum a fa a tung a sang ah a mui a chiat ah a hruh ah a fim ah a fel a a fel lo ah hin a ka hu phengtu pa a si ti hi vun thei hram zungzal u si phungtlubia dalkul dalthum cang hleilin a kan chimmi cu mi miṭha hna an pa cu miṭha hna an pa cu aa lawm ngaingai lai fapa fim a hringmi pa cu a fapa hna cungah khan aa lawm te na pa lawmhter na duh maw na pa lawmhter na duh a si ahcun amah nih aan huhphenhnak amah nih aan ṭanpinak te kha na nunnak chungah cam peng sehlaw cu na nunnak chung a cam pengmi nih cun na pa upat khawhnak aan pek dingmi na pa upat khawhnak lam aan hruai dingmi kha a si lai cucu number pahnihnak ah kan pa le kan upat khawhnak ding ka vun chuahpi khawhmi si selaw a pathumnak ah cun ka vun kom lai i cawmtu le lamhruaitu an si timi kha kan vun hmuh khawhmi a si kan pa le cu vengtu lawng si loin cawmkentu le lam hmuhsaktu an si asi a fah zongah an cawm a rum zongah an cawm a fim lo le a thin a tawi ko zongah a ruahnak vialte cu a duhnak sang bik cu ka fanu ka fapa hna nih hin thil ṭha an hmuh khawhnak ding thil ṭha an ton khawhnak ding tahchunnak atu a Sunday school an um atu a mino ah kan um hna hi chung vialte ah hin hmailei ah Khrihfabu ca hruaitu ṭha siseh ram le miphun ca hruaitu ṭha siseh law pathian rian ṭuan khawhnak ding caah a ṭha bik in a nung khomi siseh tiah saduhthahnak a ngeitu bik cu na pa hi a si kan pa hi an si a ngaih lo tiang in nun a kan hrawm khotu kan pa le an si an ngaih lo tiang in chawva a kan hrawm khotu kan pa le an si hi bantuk pa hi a ning a zak kho lomi pa a si na pa hi a ning a zak kho lomi pa a si cu bantuk a kan cawmtu cu bantuk lam a kan hruaitu pa cu philh awk an ṭha hnga maw an ṭha nai sai hlah zeitik hmanh ah kan philh lo dingmi pa an si cun pum ca pumsa ca lawng ah si loin fale caah thinlung lei lam hruaitu thlarau lei lam hruaitu an si kha vun hngal cam cinu si nihin ni ahhin pulpi cungah hla kan sa kho bawipa kan thangṭhat kho Kan ei kan ding kho, kan um kan kal kho. A hmai si bik ah Pathian lam hruainak a si. A si kan ahcun pa le te cawmkennak zohkennak a si. Nu le te nih thi hruainak in hi dirhmun tiang kan phan khawhmi a si hi vun i thei ṭhan u sih law. kan pa le hna zong nih hiti ka vun chim tikah hin thlarau lei lamhruaitu nan vun sinak hi cheukhat nih cun kan tlin khawh kan tlin lo khawh men kan tlin khawh lo men lai nihin dirhmun tiangah mu a tling cangmi kan um men lai a tlin rih lomi zong kan um men lai i hihi pa le vialte hna zong nih kan tlin rih lo sual a si ahcun kan nun check ṭhannak ca siseh law Pathian nih ser Pathian a rak in ser hna lio ah khan thlarau lei in cawmkentu ding thlarau lei in huhphentu ding thlarau lei in lamhruaitu ding kha serchihmi pekchihmi sining a neimi kha nan si cucu fale zong nih vun thei hna usih ti kha sawm ka vun in duh hna laimi hi miphun dang hna nak in a niam deuh kan si lo pathian zangfahnak thawng in fim kan cong i kan fim kho ve kan ṭhawng kho ve kan siam kho ve pathian lamhruainak thawng in a si chole vale a rian a tuan mi nih kan rum kho a si ve a rum mi zei maw zat nan um cang hi hi mi phun dang hna nak in kan niam deuh lo nak kha a si mui don tampi bia la hla lei in a thiam mi a sang mi an tampi hi vialte he pathian thlu chuah long te a si i asinain but asinain nu le pa upat timi nu le pa ṭihzah timi hi kan vun chambau deuh ko rua tiah ka vun hmuh tikah hin ka thinlung a kekkuai ngaingai ka thinlung a fak ngaingai kan neihchunmi pa kan neihchunmi lamhruaitu kan neihchunmi cawmkentu hi nang le kei nih nihin ni can ah hin upatzia kan thiam lo sual a si ahcun kan hmailei ca hi ṭih a nung ngaingai lai kan hmailei lam hi va sau deuh selaw cu kan hmailei lam hi va va har deuh se lo cu cu vialte chungah cun nang le kei nih kan zul khawhnak ding lam cu kan pa le lam hruainak a si caah hin pathian nih thlusuahpi hna seh law thlarau lei ṭhan kan duh zongah kan pa le te hngatchan in kan pa le te bochan in dir kho ding in bawipa nih kan khrihfabu chung hin thluachuahnak kan pe selaw pa le hna zong nih vun i fiang ve u selaw fa le hna zong nih khan vun thei hngal hram usih timi te kha vun chim ka duhmi a si Laimi tampi nu le pa cawmkennak tang a fim kan cang. Laimi tampi mino tampi nu le pa zohkhennak tang ah kan nung, kan thu, kan dir. Pathian lamhruainak thawng in nan ni zuamnak kan ni zuamnak hlua a kan chuah i mifim, mithiam nan ni chuah. Tlawmpal te thil nan rak hngal, tlawmpal te thil nan theih deuh cang tikah khan a chuakmi cu nu le pa kha upat nan thiam ti lo kan thiam ti lo nu le pa ṭihzah kan thiam ti lo kan nu le pa cu mirang holh an thiam lo tiah kan zahpi hna nu le pa cu holh an thiam lo tiah mi hmai kan chuahpi ngam hna lo Upat le ṭihzah cu chim lo. An hmaika bakah thil sual tuah kan za a long tuk. Nu le pa hmaika hin kan duhmi sualnak kha kan hei tuah ko. Kan ei kan ding. Thil ṭhalo vialte zong kha nu le pa hmai ah nu le pa inn tang te ah tuah kha kan zei a poi ti lo. sualnak phun kip he kan nu le pa hmai kan um tikah hin nu le pa lung kan khuai tuk ko lo maw nu le pa ngei kan chiatter tuk ko lo maw nu le pa tu nih fale hna hi an thin hung sual lai kaw ti ṭi phan in nan chimmi paoh yes yes yes an in ti hna i nan ca i thil dik a si lomi nan ca i lam ṭha a si lomi hman ka to ko nan nu le pa hna nih an in dawt tuk ruangah nan duhnak an in zulh hna i yes an in ti piakmi a tam a tam tuk cang cu no an in ti piak khawh lomi thil a tampi lai zei ruangah an in dawt ruang a si khakhate kha kan nih fale hna zong nih vun theih hngalpi o selaw thil ṭha lo a si tiah kan hngalh komi sualpal a si tiah kan hngalh komi cu nu le nu le pa hmaika ah siseh pathian hmaika ah siseh nihin ni caan ah hin a thar in nun vun ap ṭhan u si law a thar in nun vun i sak ṭhan u si timi te kha fale vialte cungah khan sawm ka vun in duhmi hna a si nu le pa upa cu thluachuah hmunak a si pathian bia a si pathian nih fialmi a si chungkhar ah fale hna nih nu le pa upat kan thiam ahcun hruaitu kan upat khawh lai chungkhar ah fale hna nih nu le pa upat kan thiam ahcun hruaitu upat kan thiam lai hruaitu upat kan thiam a si ahcun chungkhar a dam lai Khrihfabu a dam lai ram damnak tiang Bawipa na thluachuah a kan pek khawhmi a si hringtu nu le pa kan upat khawh hna lo kan tizah khawh hna lo a si ahcun chungkhar a nuam ti lo kan fale tampi hna nih nan chimmi cu chungkhar an i nuam lo nan lungre thei nan thaba nan ca kongah chungkhar kongah na nu kongah na pa kongah thil tampi nih lungretheihnak an in pek cu lungretheihnak an in pekmi chungah cun chungkhar nuam lo i um ti khei tuak kham solo a nuam lo tukmi dirhmun kha a si cu a nuam lo tukmi dirhmun kan dir a si ahcun khrihfabu chung kan cawlcanghnak ah khrihfabu chung kan rak lut tik ahhin cu i nom lonak te cu minung kan si caah taksa sinak nih khan a vun kan nenh tawn i Khrihfabu chung zongah khan damnak a vun chuakpi kho lo kan dam kho lo caah khan fale hna nih hin kan nu le kan pa kan upat khawhnak hram hmasa bik cu innchungkhar te ah a si i innchungkhar i thilṭha kan tuah kho innchungkhar i thilṭha kan hmuh khawh ahcun Khrihfabu caah ka hin Pathian nih ready ah hman ding in aan hngah

Pathian nih hman aan duh hna fale vialte hna Pathian nih aan kawh pengmi hna a si cucu let's start from the family all right innah vun thomh hna si innah hin dawtnak kha vun sersiam hmasa hna u si cu ni cun kan Khrihfabu damternak a chuahpi lai kan Khrihfabu damnak number pakhatnak a si Nulepa na upat hrimhrim lai ti cu Pathian bia a si cu maw? Nun khuasaunak an chap hna lai cu. Nun khuasau cu kan duh cio mi a si. Cu nun khuasaunak kan nei khawhnak ding caah cun kan nu le kan upa upat ding cu nawlbia pakhatnak a si. Cucu Exodus uh, dal kul ah kan hmuh khawh mi a si. I hi nawlbia hi thluachuah phortu a si. Hi nawlbia cu thluachuah hmuhnak zong a si. Bible nih nu le pa upat cu biapi tuk ah a chiah. It is not from me, it is not from my words, it's from the Bible. Bible nih khan nu le pa upat cu a kan fialmi comments a kan pekmi si. Cucu comments cu you have no choice. Du kan i thim kho lo. Nawlbia cu pekmi bak kan si tuah hrimhrim ding is ah khan thim khawh kan neimi a si lo. Upat ding nun saunak kha a kan pekmi a si. cun na nu siseh na pa siseh chiat a sermi cu tha a si lai tiah Levitic ah chapter 20 verse 9 a kan chimmi cu na nu le na pa chiat na ser a si ahcun tha a si lai timi kan hmuh khawhmi a si. Absalom nih a pa David a do i a rauh hlan ah thingnge ah a sam aa awk i thingnge ah a sam aa thlai i Absalom cu a thi ko. Cu ve bantukin David fapa pakhat Adonijah timi zong nih a pa David zeirel loin a um ṭhan hoi i tha a tong ṭhan ve ṭhiamṭhiam. Hringtu pa le kan upat lo le sersatmi cu thlua a chuak hrimhrim lo ti kha thei zungzal ko u sih. Fapa fim nih a pa a lomter sihmanhsehlaw fapa hrut cu a nu ca ngaihchiatnak a si. Phungthlu bia dal hra cangkhat kan hmuh khawhmi a si. mihrut nih a pa chimhrinnak kha zei ah a rel lo sihmanhsehlaw mawchiatnak zei a relmi cu mifim a si te phungthlubia dal hlei nga cang nga nak ah mihrut nih a pa chimhrinnak kha zei ah a rel lo mihrut kan ti tikah hin a fak ngaingaimi bia a si taksa le inseh thlarau le inseh hru kan ti as avun khuap di chang mi si chu ni chun zaida adu lo apa chim hrin nak angai lo ati na pa ni an chim hrin nak pakhat te na ngai lo sia chun you are fool mi hrut na si chu chu pathian bia ne avun kan chim mi asi nang le kai ni mi hrut si chu kan du nai sai lai lo chu fim adu mi kan si chu chu kan fim nak bel chu pathian ne kan pek mi pathian se ra mi nun kha asi ding asi Sihmanhsehlaw mawchiatnak zei ah a relmi cu mifim a si te. Mawchiatnak tiah a vun chim ti hi chimhrinnak cawnpiaknak a pa chimhrinnak a cawnpiaknak a ngaimi cu a fimmi si na nu chim na pa chim na ngaih ahcun mifim pakhat na si cang thluachuah pakhat a si cucu Fimnak timi nawlngeihnak timi cu thluachuah a si lo ahcun nang mate nih kanmah te nih kan tuah khawhmi a si lo. I zuam leng hmanh usihlaw cu na phan khawhmi dirhmun a si lo. Pathian thluachuah a si caah hin a fimmi fanu fapa si i zuam zungzal usih. Cucu ni sunglawi caan lawngah si loin Father's Day caan, Mother's Day caan lawngah si loin nifatin kan nunnak ah daily life ati daily activities ah khan zeitluk in dah kan nu le kan pa chim kan ngai i nawl kan nai timi kha vun zungzal si zeiruang si ahcun cawmkentu an si lamhruaitu an si lamhruaitu cu taksa zeitindah kan ṭhan lai kan bichim a hor zeitindah kan nun lai kan thilhruk fen ei tiang zeitindah kan nun lai ti cu a kan chim khotu an si cu zeitindah fen ei do te kan i hruk khawh lai zeitindah thlarau lei kan ṭhan khawh lai thla kan cam khawh lai bible kan rel khawh lai kan nun khawh lai timi kha a kan hruaitu ding a kan petu dingah pathian nih thluachuah a kan pekmi a si pa le hna vun i vun i fiang ve u sih law na dirhmun te kha vun i check ta lengmang law ka vun chim pa ah khan kei hi ta fa le ca hruaitu ṭha ka si maw taksa ca lawng si loin thlarau le thlarau lei ca hin hruaitu ṭha ka si maw tete kha na thinlung tein khan vun i check pa lengmang law timi te kha vun i som ta ka duh mi si cucaah fa le hna nih hringtu pa le upat hna u si fa le hna nih hin hringtu upat hna u si hringtu hringtu nih an duh bikmi hringtu an duh bik cemmi cu hrinmi hna nih an nawl kan ngaih i kan upadi kan ṭihzah hi a si na nu na pa nih hin na dawh kha an duh bikmi si lo no na fim kha an duh bikmi si lo na thiam kha an duh bikmi si lo degree tampi na valak kha an duh bikmi si lo an duhmi chungah cun aa tel ve they are one of them but not the first one pakhatnak bik cu zeidah si ti si ahcun an nawl na ngaih i na upat hna i na ṭihza hna kha hringtu nu le pa nih an duh bikmi a si cucu fale hna nih kan tuah khawhmi a si cucu fale hna nih kan rian zong a si nu le pa an sunlawi dan hi zei in dah an tahchunh hna ti si ahcun mithmuh pathian in an tahchunmi hna a si biaknak dang hna nih cun pathian tluk in an i zohmi an si biakdang hna pathian tluk an i chiah tikah hin nu le pa volhpam zong an ṭih tuk nu le pa kha bia ṭhalo in chawnh zong an ṭih tuk nu le pa kha zeiti in mah an chin hun sual lai i kan nu le pa nih hin bia ṭhalo kan cungah an chim sual lai i thluachuah kan hmu sual lai lo pathian nih a kan tlunh lai kan thi lai hlawtling lai lo sunghnak kan ton lai zatlaknak kan ton lai an ti an ti tuk ti ahin an nu le pa kha pathian tluk man an zoh mi kha biaknak dang amo religion dang amo cucu an i chia mi si cucu kan ni sa zong a biapi tuk mi cu mit hmu pathian an si ca hin upat ding ti za ding tak tak kha an si mi asi nihin ni nang male kei mani hin kan nun i chak than ta hman u si lo kan nu le pa kan upat khawh lo nak hi thil fa te si men lai na nu nih ka fa ra cang te an au in no na ti sa sun makha disrespect na pek mi si cang na upat lo mi asi cang it seems like very small right it seems like very silly but it's not thil fa te alo na in chu thil fa te in chun kan i thok kha hau mi si chu thil fa te na tuah kho sia chun angan deuh nu vun to kho lai ngan deuh sang chin chin akau chin chin na vun to kho ding mi kha si Cucaah cun thilfa teah nu le pa kan upat khawh lomi thilfa teah nu le pa kan tizah khawh lomi ah hin nang male keimah nih thluachuah a kan phittu an cang kho kan lam a kan phittu an cang khawh caah hin fale vialte hna nih kan nu le kan pa hi thil lian nganpi lawng ah si loin chimthiamnak min le hngalhthiamnak min le cawnpiak thiamnak si loin hin nu le pa an sinak ning hrimhrim in hin upatti za kha fale hna nih vun i tim to si lo vun zul doi osi timi kha vun chim ka duh mi si hringtu lung fa ter lo ding hi fale te kan rian asi hringtu nu le pa upat ding nang le kei kan rian asi biafun na ka vun chim asia chun fale nih kan nun chunga atha bik kan nei mi chu whom do you think what is the best thing that you have in life hringtu nu le pa hi an si hringtu hi an si ka nolh ṭhan lai falete nih kan neihmi a ṭha bikmi cu nu le pa hi an si na mawṭaw si lo na inn si lo na phaisa zong si lo nu le pa hi an si cucaah hringtu cu upat u si law daw u si pa le cu kan tlaunak kan sungnak ding caah huphentu cawisangtu teinak lam a kan kalpitu an si pa le ni lawngah si loin nifatin kan nunnak ah hin langter khawh vun i zuam hna u sih A pa kha a nihsawh i a nu kha a ter tikah zei ah a rel lomi cu a mit kha nelrawn langak nih an khoih lai i langta nih an ei lai tiah phungthlubia dal sawm thum cang hleisri nih a kan chimh. Cucaah fale vialte hna nangmah an hringtu na pa kha a bia va ngai. na nu kha a ter tikah va sersat hlah na nu le na pa cu lamter hna nangmah an hringtu cu lawm tein um se kan chimrel kho tawk a ṭhamim si ahcun bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh